नमस्कार सिद्धिरस्तु पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित मिशन मिथिलाक्षर लिपिक ई पाठशालामे अहाँ सभक स्वागत अछि एखन अपने सब संयुक्ताक्षरक अभ्यास कऽ रहल छी आओर संयुक्ताक्षरक अभ्यासमे तवर्गके अन्तर्गत त थ द के अभ्यास कऽ चुकलहुँ आइ ध सँ बनल संयुक्ताक्षरक अभ्यास करब तऽ स्क्रीन पर देख रहल छियै ध सँ बनल किछु संयुक्ताक्षर सब ध य ध र ध व बहुत आसान छै ध सँ बनल संयुक्ताक्षर ठीक दहिना कात एहिपर आधारित शब्द सब सेहो देल गेल छै एक एक संयुक्ताक्षरके कमसँ कम दस बेर अभ्यास करब आओर ओहिपर आधारित शब्द सबके सेहो कमसँ कम दस बेर अभ्यास अहाँ सबके करैके अछि तऽ देखियौ ध य ध र और ध व ई तीनू संयुक्ताक्षर केना हेतै तऽ सर्वप्रथम देखियौ ध आ य के संयुक्ताक्षर तऽ ध एना कऽ अपने सब मिथिलाक्षरमे लिखै छियै एहिमे एना कऽ ई य जोड़ि देबै तऽ ई भऽ गेलै ध आ य के संयुक्ताक्षर ठीक एहिना पुनः देख लियौ एक बेर ई भऽ गेलै ध य के संयुक्ताक्षर एक बेर पुनः और देख लै छियै ई आकृति एना के जोड़ देली भऽ गेलै ध य के संयुक्ताक्षर ई तीनों तरीका जे छै देखियौ लेखनी में कनी मनी अंतर भऽ जाइ छै जहन हम लिखलियै ध य के संयुक्ताक्षर तक उन्नीस बीस के अंतर छलैया मुदा मूल छवि होइ छै ध आ य केना लिखल जेतै ना ध र देखियौ ई ध बनेलियै आ नीचा में ई र वाला आकृति एना के जोड़ देलियै तऽ ई भऽ गेलै ध र पुनः देखियो ध दिलिए ना के लिखलिए आ एहिमे ई र लगा दिलिए तो ध र के ई संयुक्ताक्षर भेले आगा देखियो ध व तो ध व के लेल की छे तो ई ध बना लियो आ नीचा में ई त्रिभुज जका जोड़ दियो नीचा बिंदी लगा दियो एकटा इहो तरीका छे जे ध लिखू आ एना के ई छोटकी त्रिभुज जका बनबैत आर एक से जे छे से ठीक तऽ एहि तरीकासँ धऽ फेर बनेलियै आ ई त्रिभुज जकाँ बनबैत दहिना काट डाँटि देलियै आओर बिन्दी दऽ देलियै तऽ ई भऽ गेलै ध आ व के संयुक्ताक्षर एहिपर आधारित शब्द सब सेहो छै दहिना कात लिखल जेना मध्य आंध्र ध्वनि जेना मध्य देखियो तऽ म देलिए आ ध य छै तऽ ध लिखलहुँ आ एहिमे एनाके ई य लगा देलिए भऽ गेलै मध्य तहिना देखियौ आंध्र तऽ अ आ छै लिखल तऽ एक बेर पुनः देख लै छियै मध्य ई ध य ये संयुक्ताक्षर भऽ गेलै मध्य ठीक छै आब देखियौ आंध्र तऽ अ लिखलियै एना कऽ एहिमे इएहमे दू जकाँ एना कऽ बनबैत एहिमे आ ई भऽ गेल आ ऊपरमे बिन्दी देलियै आ ध आ र तऽ ध एना के लिखलहुँ आ इएहमे जे छै से नीचाँमे ई र जोड़ि देलियै तऽ भऽ गेलै आन्ध्र तहिना ध्वनि देख लियौ ई भऽ गेलै ध ई व बला त्रिभुज जकाँ आ नीचाँमे बिन्दी देलियै आ ई भऽ गेल ध के संयुक्ताक्षर आ ई न मे हर शिकारके मात्रा ई भऽ गेलै ध्वनि ध के बामा कात डैर नहि होइत छै तऽ एहि तरीकासँ जे छै से अपने सब ध सँ बनल संयुक्ताक्षरक अभ्यास आइ केलहुँ ध य ध र ध व आओर एहिपर आधारित शब्द सबके तऽ मोन लगा कऽ अहाँ सब अभ्यास करू आगाँ जे छै से न के संयुक्ताक्षरक अभ्यास करब जय